Tabata tin un momento den henter historia di humanidat ku nos tur tabata tin oportunidat tambe pa biba i tambe nos ta rekonosé ku esei no nesesariamente tabata e úniko momento, pero si ku el a pone den bida di hopi hende e kuestionamentu entre siensia, i rol di Dios den nos bida pa ku nos fe. Anto tabata den e momentunan ei ku nos tur mester a kòrda nos mes ku siensia ta un don di Dios ku e ta duna na algun di nos hendenan pa asina nan por inkluso asistí nos mes. Pa nos kisas pa medio di e siensia i e don aki por haña bèk nos salú òf diferente otro aspektonan importante di nos bida. Anto Um, ta importante si pa keda kòrda ku siensia ta un don di Dios i ku apesar ku bo tin e don ei no nesesariamente bo no tin mester mas di Dios. Anto te sei, ta loke nos ban dialogá, nos ban kòmbersá riba dje den e episode aki huntu ku un persona masha masha kerí mes, Dòkter Leila, manera semper mi ta yam'e un persona hopi e gana na mi, kual ku hopi plaser i orguyo mi por bisa bon biní den E podcast aki The Journey a ta un podcast caminda cu nos ta ban cana un proceso of discubri den e proceso di bo propio bida Doctor Leila con Dios tambe abo por reconoce a cana hunto cu bo Doctor manera hopi di nos conoce bo poco conoce bo como e persona Leila ando awe nos ke conoce un tiki mas di e persona aki sin lubida. e don di siensia ku Dios a duna bo. Danki p'e invitashon, pastor. Semper na ordu. Ken ta Leila komo persona? Leila ta un mucha me masha simpel mes. Sigur, sigur. Kriá den un kas di dos persona ku no a kaba ni ers ni promé ni lager skol. Wow. Nan a traha duru kushinando. Anto asina nan a kria sinku yu ku hopi, hopi amor. Loke si nan ta tin tabata Dios. Nan ta tin Dios masha pisa mes den nan bida. Anto mi ta kere sei a yuda nan ku aunke nan no ta tin niun studi, nan por a kria sinku yu ku hopi amor ku awe kada yu ta Pará den su sapatu. Den su sapatu. I dokter sa, pèrmití mi keda mi abu dokter so asina mi a kustumá semper. Dokter sa, un di e kosnan anto ora ku bo a menshoné el a iba mi bèk na e propio eksperensha den mi famia i tambe di hopi famia ku mi konosé. Hopi di nos hendenan grandi di tempunan pasá no tabata tin sufisiente skol. Pa motibu ku hopi di nan mester a sali for di skol pa por a yuda nan mayornan den edukashon i kuido di nan propio rumannan, pero apesar di esei bo por mira bèk den bida di nan propio yunan ku nan yunan a logra i tambe bo por mira ku nan mes a logra. Mi ta kue un ratu mi wela mes, por ehèmpel, ta un persona ku. a sali for di e lokenan ku e tabata hasi tokante di e studio. E mester a bai tras na un edat tempran pa e por yuda su mama ku kuido di su rumannan. Pero na final di su bida nos por rekonosé logronan tantu den su bida i den bida di su yunan. Kiko bo ta rekonosé dòkter den bo mayornan ku a yuda nan pa apesar ku nan no tabata tin skolnan manera bo mes a indiká, ku tòg boso tur ta pará? den boso sapatu. Mi ta kere e kos seka mi mama tambe ta mesun kos el a perde su mes mama ora e ta tin dies aña anto yori e a tuma rol di mama pa su rumannan ke mende yori lo hogi sem por bai skol pasobra yori tin ku lava paña kushiná etcetera limpia kas pa su rumannan si por bai skol studia. Anto seka mi tata, mi tata tabata yu di un arabier ku tabata pensa ku no bo tin ku traha den kunuku na bòter lira bo tin ku traha pa kuenti studio ei no. No ta importante. Pero ora mi tata ku mi mama a topa otro ku nan haña sin ku yu pa nan e kos mas importante tata zòrg pa nan yunan logra loke nan no a logra anto mi por haña nan ta tin. Un Dios hopi grandi ku tabata reflehá den amor ku nan ta duna nos. Pasobra ami ta bisa, kaminda tin amor tin Dios. Mi no ta duda. Pasobra Dios ta amor. Dios ta amor. Kisá nan no haña tur e studio ku ama haña, tur e kursonan spiritual ku ama haña, pero nan ta tin un Dios firme den nan bida. Sigur, sigur. I dòkter sa un dje kosnan ku ami a bin ta siña hopi durante e dia, diferente èpisodsnan ku mi a hasi den e pòdkast aki, Ta cu hopi biaha hende den nan manera hopi hopi humilde y sencillo ta transmiti enseñansanan profundo di Iglesia y di Bijbel tocante realidad di bida. Y bo mes a caba di haci así, den cual bo a indica cu dos persona cu dos realidad completamente diferente ta bini hunto forma un famia. No ta bai bringa kontra di otro pa wak kua realidad ta mas importante, pero ta konsiderá e loke ku nan mes no tabata tini, i apesar ku nan ta tin motibunan bálido pa por bisa e dikon nan no tabata tin na estudio por a disidí huntu. ku nos sí ke pa nos yunan tin loke nos no tabata tin. Bida di pareha, bida di matrimonio ta juis esei. Trese huntu bo propio eksperensia pero krea algu nobo ku ta di gran benefisio pa e yunan i enter nos komunidat. Mi sa ku bo ta un persona kasá Bo tin bo yunan konto nos. Um, pastor sa, mi ke hak en un kos masha no, ku claro, ami semper ta haña konsegui masha grei. Fe chikitu, mi mama a hasié nos un kos masha bunito ku te awe ta den mi kabes. Mi mama tin binti aña morto kaba. Um, fruta ta fula na barku. Fruta? Ta fula na barku. Fruta? ta fula na barku. Anto kiko koi tabata ke men? Ora mi a bira mas grandi ku mi ta analisá e koi, e ta bisa, por ehèmpel, no, bo tin bo friendsnan, bo ta papia ku nan anto mishi ku nan. Si bo tin bo amigu, e mishi ta mishi ku bo, e ta papia ku bo, ta chin mishi ku bo. Dus, op den duur mi a bin tradusié e koi ku nos kurpa ta tèmpel di spiritu santu. Anto e kos ei, awe ku mi kasi sesenta ai. E koi ta di prende mi hè, mi ta yega un kaminda, mi ta papia ku un hende, mi mannan ta mane mama ta bisa. Na kurpa. Na kurpa. Fruta ta fula na barku. Ta fula na barku. Mi bo ta un fruta. Anto, no ta keda mishi, mishi, mishi ke afora. No ta mishi pa fula. Na barku ta fula fruta. Awel, ami ta bisa, mi mama no, no a haña tur e edukashon spiritual ku ami a buska pa haña, pasobra e koi ta un eskohe ta. Pero mi mama tabata bisa poko palabra ku ta praktikamente. Palabra di Dios. Profundo, korekto. Tabata palabra di Dios den su mes forma. Anto no semper bo tin ku nesesariamente bisa Dios òf usa un versíkulo di Beibel pa bo indiká si e esensia di e enseñansa ei. Pasobra tin hopi hende konosé e Palabra di Dios, hopi hende ta train, mi sa di hendenan ku pa via di por ta un kaminda nan ta bishitá, ta bai cas bai siña versiculo di Bijbel fo'i cabes. Pero ki balor e versiculo ei tin si bo no ta comprende e esencia di dje? Dios pa bai bek na mi prome pregunta, um, bo sa kiko nan tabata tin, esaki tambe ta un contesta, nan tabata tin un conocemento di Dios, No basá riba loke nan a siña di loke kisas otro a bisa nan so, pero di nan propio eksperensia den nan eksperensia di bida. Den nan eksperensia di bida. Fruta ta fula na barku. Ku trinta i dos aña kasá mi ta papia ku mi kasá mi ta keda mi shumi shumi kuné. Mi ta papia kuné ku mi man na kas. E kos ta importante pasobra mi ta kere si bo sa balor di bo kurpa bo no ta expose bo no ta pone pa tur hende wak kiko bo tin anto mi ta kere esei ta algu hopi hopi bunita ku ora bo kasa bo kasá ta balor'é kos hopi pasobra den bo matrimonio tambe ta hopi importante. Ki me inkluso den bo matrimonio apesar ku boso tin un sierto derechi pa ku otro, so no si un tiki mas libertat, tòg por biba e rèspèt di mantené na sierto momentunan e esensia i enseñansa ku fruta. Ta fula na barku. Ta fula na barku. Echt. Ta turmo me. Mi ta e. Pastor, mi ta e cosa que gewoon magistral. Top. No, mi ta e hopi bonito. Ese ta e, e mensaje mas bonito que mi mama a siña mi. Fruta ta fula na barku. Bon, un dje mensaje na. Claro. Paso mi mama tabata ta hopi convenci. Cu no bende bo curpa pa zo, maar no show bo curpa. E bo ta kere esaki a yuda bo tambe pa scoge e direccion di bira un dokter pa yuda hende echt cuida y care di bo curpa? So mi mester yama bo cada bes cu. Take care di bo curpa, anto hopi hende no sa cu e come, come, come, come, come y ta robes, come laat. Hopi hende ta. kere ku nan ta siendo bon ku nan kurpa pero nan ta si nan ta si nan kurpa daño sin sa tin bia eh. Mi mes bo ku sa ta mi mes hopi hopi concern riba loke ta pasa den mi kurpa dòkter bo no ta mi dòkter di kas dòkter Perez otro dòkter ta pero mi ta un hende dòkter Perez a bisa mi algu mi ta yama bo puntra bo ta mi ta puntra esaki mi ta puntra esaki no pa deskonfiansa e ta pür ken ami ta mi famia nan ta bini for di e ámbito. di traha den hospital den cuido di hende dus mi ta mirao y tende hopi cos ora cu abo puntala mi of bisa mi algo mi ta consulta tambe mes ora cu mi doctor of cualkier otro un persona a consulta dus e interes pa nos cuida nos curpa ta halto anto e ta halto den bo so di experiencia mi ta mireli di loke doctor ta conta cu bo mama sin abo cuida y respeta bo curpa cu ta un tempel. A do, do, Dios a duna bo e don ei pa yuda nos kuida i respetá. I apesar di e don ei, tòg Dios a permití bo mes tambe pasa den un eksperensha den kual bo kurpa A laga mi na kaya. a laga bo na kaya. Kuidande. Kuidande. Kuidande masha hopi mes. Mes bo ta tin e eksperensia. Pues kuido di e. Curpa no necesariamente ta ta ta um, evita cu cosnan por pasa, asina mes cosnan por pasa, dokter. Mm -hmm. Mm -hmm. Feel mm-hmm. free pa nos renta un tiki mas den saki. Ok, ora ma hasi 50 ai, ma bin fula un pipita na mi pecho, cu tabata canceroso. Wow. Anto esei a sigi cu entero un historia hopi largo, di operashon despues kimioterapí un aña largu. Pero pastor sa, tur loke a pasá mi m'a konsiderá te awe mi ta mira e asina aki, el a pasa pa hasi mi un mihó hende tambe. Pa mi por komprondé mi pashénda mas mihó, Pa mi por deal cu hende mas mijo dus tur cos tin un motibu. Sí. It was not just to break me down. E no tabata djis pa kibra mi. Kibra bo, correcto. E ta tin su motibu pa esos otro. Lo bo ta kere e motibu ei ta e loke cu Dios tabata kier a mustra bo apesar di e. Paso dokter como dokter bo sa tanto den bo pashentnan. I pa bo mes ku dil ku problemanan di salú por ta algu hopi duru, no pa bo kurpa so, pero pa bo mente tambe. Anto um bo a pasa dor di esei. I apesar di esei tòg bo ta rekonosé ku asta e momentu doloroso e pa kurpa i mente bo ta kere ku Dios ta us'é pa bon. San Pablo ta bisa ku Dios ta usa. Tur kos na bienestar di esnan ku ta sintí mele. I ademas mi ta kere Dios no a proba mas niue nen niun bida fásil. Dus si bo bida ta poko turbulento, bo tin ku dil ku loke bo tin. Ku forsa di Dios bo por. Dios no a proba mas nos niun bida fásil. No, anto i sisti un bida fásil. Huntu kuné bo por karga bo. Nos ta karga bo. Amen. Asina i mi ta sinti. Ora ku bo a tende e notisia aki komo.

Pastor. Oh, bonito. Pastor. Oh, qué bonito. sí, ma queda, es ma queda di focus cu Dios te vai sanami. Dus whatever it is, mi te queda repeti un frase. Mi oracion anda mas chiquito ora mi tabata malo, mi no tabata usa hopi palabra. Un frase mi ta usa, pastor. Jesus, mi ta confia den bo. Se ta mi único pala, mi zen cu mi tabata usa Mi ta sin decía que- haci oracion. Mi ta decía paso- Oracionnan grandi, paso esaki ta e oracion pa mi clave. Sí. Paso mi, mi no sa si dokter deki tende den predica shi, paso bo sa yeki anta segun mi algun ocasion cu mi a yeki usa e expresion ei. Am, paso Bijbel ta siña nos tambe no ser manera hipócritanan Sí, cu juist, ta cana keda resa cu pa, pa, pa, pa. hopi palabra. No ke tin ta resa cu hopi palabra anto ta Kere ku pasobra a usa hopi palabra i e palabranan ei a zona bunita i a laga e hende sinti e bon, ku ta nifiká ku Dios a aseptá e orashon, no nesesariamente si ta kaso, Un zin kòrtiku, pastor. pero ku fe. Ku hopi fe, mi ta bai Hesus. tuma gei momento mi ta bisa, Hesus, Mi ta mi ta konfia konfia den bo. den bo. Pero it kom dari dje hart, ni dari dje mond. Anto esei ta e e feeling ku bo tin Ku bo ta haña tambe mas mas bo ke kere bo ta kere pasobra Dios ta yuda bo kere tambe pasobra bo ke ta bo desishon of bo ta sinta den un huki yora of bo ta bisa no mi ta tene duru na Dios a mas kohe esei pa mi no sinta den un huki yora aunke kon desesperante malesa ta ta pero mas kohe pa mi tin Dios tene, anto bo ta sinti su forsa tambe. Pues den henter e proseso aki e choice ku bo ta hasi ta hopi importante, e skoho. Si, ta bo ta choice. Kiko bo ta skohe? Kiko bo ta skohe? Bo ta skohe pa pa sinta lamenta òf bo ta skohe pa lanta, dil ku e situashon i sigui dilanti? Pero dil kuné no bo so, pero dil kuné ku Dios. I sabi tambe ku no ta bo mes forsa bo ta usando. I bo mes forsa bo no tin niun forsa. Ke remi. I bo mes forsa bo no tin niun forsa. Bo no tin forsa. Bo ta haña forsa di Hesus, di e Dios potente ku bo ta kere den dje. Pasobra bo fe ta bo sanashon. Bo fe ta bo sanashon. Esei no sa. Esei no sa. Anto Dios a mustra mi tambe. Mi fe tabata mester masha na short a wiki. Sigur, sigur, sigur. I Bijbel ta bisa nos esei tambe, ora ku Hesus a sana diferente hende, e ta bisa nan, Bo fe ta Bai, bo bo sana. fe a sana Si, bo. juist. Òf ku sosodé ku bo di akuerdo ku loke bo ta kere. Anto esaki ta hiba nos oro i mi dòkter, manera siempre mi ta bisa tambe, pero nan keda faltamente rèspèt, mi dòkter, mi dòkter, am, esei ta hiba nos tambe na komprondé. Ku parti di e proseso di sanashon ta enserá tambe un mente fuerte. Klaro ku si. Klaro ku si. Ta i ta yega asina, Leo, ku mi kuminsá resa pa onkolognan, pa shirurgnan, mi a kuminsá resa pa tur. Pasobra mi sa ku nan tin ku bai atendé mi, pero nan ta bira e instrumento ku Dios ta usa pa saná mi. Kòrekto. Entonces mi kier a mi ta pa ta pidi Dios pa nan ta oke. Anto kere mi, Dios a skucha mi. Sigur, Anto ku sigur. orashonnan hopi simpel, pasobra ora bo ta malu, bo no tin e forsa Bo bo no bai tin. ku lawina di wòrden. Sigur, Bo no sigur, tin palabra, sigur, muchu palabra. sigur. Jesus, mi ta konfia den bo. I te awe mi ta bis'é. Jesus, mi ta konfia den bo. E eksperensha di henter bo journey den e proseso aki di sinti y mi ta bisa un ratu como profesional medico pasobra nos no tin cu kita esey cu durante di enter e proseso aki ba keda un doctor, bo ta consciente tambe profesionalmente kico tur cos por nifica, bo ta consciente tambe di e pro y contra. Ke men di na introdukshon di e èpisòd aki m'a bisa ku siensia ta un don di Dios, pero e no ta nifiká ku bo no mester tin Dios. Anto di loke mi ta tende dòkter ta bisa ku apesar ku bo tin tur e konosementu, apesar ku bo sa pa ta entregá bo mes, bo sa bo kans, bo sa tur e kos, pone palabranan grandi, e tòg a keda demostrá. Juis. Paso sin Dios no lo ta tin ciencia. Anto, Dokter Bahiba esaki tambe den bo propio praktijk despues ku bo a a rekupera i a bai bèk na trabou? Sigur ku si. Hopi pashènt ora nan bin serka mi, mi ta pasa mi eksperiensia over pa nan. Ba mi no ta konta nan tur e detayenan ku mi a pasa aden, pero mi ta bisa nan si den bo tristesa pone tur kos den man di Dios. Bisa e frase, mas sin hopi hende. E frase chikitu ei. E frase, Jesus mi ta konfia den bo. Si, Jesus mi ta konfia den bo. Laga tur kos. No bai sinta pensa pa esaki, esaki, esaki, ta-ta-ta-ta-ta. No. A'a. Kiti kon ei. Jesus mi ta konfia den bo. Bo mira un asuntu difísil bo dilanti. Kisas e no ta un malesa mes. E por ta un situashon. Bo ta bisa tok, Jesus mi ta konfia den bo. Wan anto den bo achterhof bo tin, Jesus ta care. Si, bo ta tuma kontrol. Jesus ta bai care pa koe. Bo sa, tum'e Jesus. E koe ami no por deal kuné. Si. Anto si bo a si'e di bo kurason, pasobra si bo bisa Hesus, take care, anto bo ta keda konsumí of rabia of yora. E ora bo no bisa Hesus niun take care. Ke mi henter e eksperensia of e henter e orashon di Hesus mi ta konfia den bo ta enserá. Zil ku mi. E tin ku bin dimasha profundo mes. E tin ku bin di un kaminda ku no ta kowon bo lenga ku bo boka ta sakando palabra. Pero e ta nifiká tambe laga lòs. Laga lòs. Laga lòs, ke men di laga lòs Pa di bèrdat esun ku bo ta konfia den dje ei take over. Anto e resultado di esei ta ku bo ta sinti un pas den bo kurason masha masha grandi mes. Dòkter ta kere e pas ei tin bia ta aun mas importante òf e por bira pa bo aun mas importante ku djis haña bo sanashon òf nò. Pasobra tin bia tende ta keda konfia den Dios. I nan ta konfia for di profundidat di nan kurason, pero un realidat tambe ta ku no ta tur hende ta risibi sanashon, no ta tur hende ta keda kurá. Ami ta si no ta algu solamente awor, pero den Beibel tambe e no ta bisa ku Hesus a kura tur, el a kura hopi. Kibien, no ta tur hende semper a haña e sanashon di kurpa, pero e pas ei interior. E pas ta hopi importante, pero pastor wak, Si tur hende haña e sanashon di kurpa, mané nan bira malu? Ta yega un momento ku no tur nos hende na riba e mundu aki tin mil aña. Sigur, si no. Anto kan it. I si no it, anto si nos no sta si Dios tambe, en bes di laga Dios ta Dios, nos ta transformá Dios den un poder. Si tur tur malesa kura. Dios ta bira un sort di parasetamol eigelijk, pasobra no kabe ku bo ta sinti un kos Dios ta bira un remedio. No, e no tin logika. E no ta bai di e manera ei. No, e no ta bai asina. No, no, no. E no ta bai di e manera ei. Mi ta kere e momento ku bo bida a yega na su. Final pa un òf otro malesa, rason, kualkier kiko ke sea ta yega un momentu ku nos tur lo yama yo. I esei ta keda e lei di bida. Nos niño no a bin pa keda eternidat aki nan. Ta tin un momentu ku bo mira e lei di bida ei den bo kara ora ku bo tabata pasa dor? Sigur, sigur. Kiko ke sea niña afektá? Kon el a tuma lugar? E momentu ku m'a mira e mi di ku Dios, Oke. Si bo ke tuma mi, tuma mi antu, pero si no, sana mi. Bo por be lag'e bèk den man di Dios, kima es your decision, ta bo desishon. Si Dios ke pa mi muri e momentu ei ku mi tabata asina malu, e mes e rason so de Dus eur di asta morto bo ta bai mira mane. Tabata asina fácil na e momento ei. Entiende ta mira koki manera un tiki sin e ful. No, no, no. Pero e no ta sin e ful, e ta gewoon bo ta enfrentá bo realidad. Juist. E ta un realidad. Nos tur a nanse un dia, nos tur ta bai muri un dia. Algu ta pasa nos ku nos ta muri. Esun ta un aksidente, e otro ta un malesa. Mi por komprendé esaki ful. Sí. I mi por komprendé tambe hende ku no nesesariamente a yega na e stage òf na e etapa ei. Hopi bia un hende di edat hopi mas grandi tin mas. Aseptashon. Sí. Aseptashon kompará ku hende di edatnan mas yòn. Mi ta kere Dios a prepará mi, Dios mes a prepará mi, pasobra e manera ku mi a bira lektor, e manera ku mi a sigui kursonan. No, nan tabata asina intensivo cu mi tabata prepara. Mi tabata prepara. Mi ta acorda un biaha mi mester bay duna santa olio na un persona, to bosa dokter nunca lo mi stop di conta e historia aki, paso e tabata un experiencia di Dios pa ami. Mi ta acorda e famia yama mi pidi mi pa por favor pastor duna santa olio. Hopi bia mi ta bisa Santa Olio no mester keda duna na e ultimo momento ku ta pensa ku berashon ta bai muri, bo mester ña adelantá. Mi mes sigui tuma Santa Olio ata mi aki, mi no sa si dòkter di eki tuma tres bia, dòkter ei ku nos ke to bai, dus Santa Olio no ta pa e nan ku ta muri, Santa Olio ta pa e nan ku ta malu. Pero e famia a pidi anto ri m'a bai, anto mi ta drenta den e kamber, e señora tabata drumi den banda anto nan ta bisa tin doló no e ta drumi den banda. Anto mi diga ne, Mama, mama, kon ta ku bo? Mamai, mi t'ei pastor a yega, kon ta ku bo? Anto e señor ta dreia esne aki poko poko, e ta bira un karta wak mi, anto e ta bisa mi, Ata mi aki pastor felis, paso pronto mi ta bai mira kara. di mi Señor. Anto el a touch mi hopi hopi profundo, paso aceptacion di morto no ta facil. No ta facil. Face morto bo dilanti no ta facil. Expectativa. Di morto ta mas kruel ku morto mes. E sa, e pensamentu ku bo ta bai muri ta hopi pesei. Yòis mi a hasi e pregunta pasobra e por ta hopi doloroso, pero pa un hende, i mita por kontestá akí pa tur ku ta sigui nos den e bunita kòmbersashon akí, por komprondé for di e punto di bista ku dòkter ta bini. Ku ta yega un momentu ku bo por aseptá esaki i lat lòs. I lat lòs. Pasobra no importa maske kiko nos hasi, i tei. E momentu ei bo sa ku abo mes no por hasi nada. Ke man bo tin ku tin ku laga e kosnan den man di Dios. Pasobra bo no tin, bo no tin otro forma pa bo dil ku e kosnan. Kiba e ta un, e ta. Hopi aseptashon awe. Sí, dus nos es un ta biando di aseptashon hopi mashá, mashá aseptashon. grandi mes. Dus e ta un aseptashon di ku no ta tur kos nos tin den nos man i no ta tur kos nos tin kòntròl riba dje. Pero pa bo por laga lòs for di lokenan ku bo, na mi onesto ka bo, bo ta un dòkter, bo sa kua remedio usa, kua remedio no usa, bo sa kua ta detayenan, pero bo ta tin ku Realisá i aseptá. Ku ta Dios tin e último palabra. Ku bo no tin kòntròl di esaki. Anto ke último palabra ta di Dios. Kon e proseso aki ta tapa bo famia? M'a prepará mi yunan hopi bon. Kon esei a bai? Mi yunan ta hopi fuerte. Pero kon dòkter a prepará nan? Bo sabi kos ta asina, Leo? Papa Dios mester dilite muilike momentonan fu bo kabes. Bo lei la enserá diálogo. Si, hopi kòmbersashon. Anto mustra nan ku mama su fe ta den Dios. Kiko ku pasa? Kiko ku pasa? Si mama sana, ta Dios. Si Dios tuma mama, it's okay. Mama bai si kaba pa Dios. Dus, eigentlik. Kon nan a risibí e pasomientu? Hopi, hopi, hopi, hopi duru. Mi, mi yu muhé foral, ora mi a kont'é, e tabata na Hulanda. Anto e, e kò manera e kuarcha no a kai, mi ta kere mi a kont'é riba un djaweps, anto djarumingu e di ku mi ora e kuarcha a kai. Despues el a keda manera un robot a hasi tur su cosnan, anto djarumingo e di, ha, mi mama tin cancer, mi mama por muri, dus e ora mi yu a bin bay, pero nos a papia hopi, nos a bisa, nos a papia hopi cu ciencia ta bisa kico pero dios ta bisa otro, of kisas dios ta bisa mei cu e ciencia tambe, dus. Pero it's all about Jesus. Tur kos ta bin kaba ku deseo di Dios. Correcto. A Dios tin e, e situacion dirigi. Mi yu, mi kier sa si vos an entreviste, an het begin het a bisa e ta rabia. E ta rabia ku mundu, paso El a bisa si- mama ta uma, mama ta bebe, mama ta kome junk food, mama ta kuida kurpa, mama ta bai gym, mama ta kiko, mama ta kiko, anto tog mama bira mal. Anto e ta mane poko rabioso ke pidi. Anto ami ta bisa. E tabata rabia ku mundu, ku Dios, ku su mes, ku e kanser. Anto ami ta bisa, Mami, laga e kos nei, focus riba Dios. Kita e konai fe bo mente. Berdad, nunka mi bida mi huma, nunka mi bida mi bebe, pero laga e konai, laga nan, laga nan. Anto mi tabata hasi mi kontrolenan nètjes, di Fundashon Prevenshon, masha bunito mes, tur kontroles. Pero tòg el a bin, si el a bin. E lo tin su motibu p'e bin. Pa ami por ta testimonio. Pastor sa, mi a subi altar papia diferente be na Steenrijk, mi mes a traha henter un anochi di di konta kiko a pasa mi, i mi sa ku mi testimonio ta hala hende na Dios. Anto si ta asina e mester a pasa pa mi yuda. Dios haya Dios hala alma. hende na Dios. So, so, so be it. So be it. Mm -hmm. So be it. Mm -hmm. um, Pasa, dokter, ora bota papiando, mi escuchando bo. Um, ando mi escucha entera experiencia aquí, vooral pabo you, cu erabiamento, konsentrá rònt di e echo ku pa e e tabata wak un mama ku ta kuida i ta prevení. Ta kuida demasiado mes. Sí, i pa nos, pa bo sa, pa hende no kono fundí, no ta pasó dòkter a prevení i kuida i el a ya kanser tòg ta nifiká ku nos tin ku stòp i. preveni i kuida paso ta tin hopi hende i tin mas tantu hende tin bia ku a haña kanser ku a preveni i kuida i ku esei a yuda nan. I mi tin ku kòrda mi mes es eso, mi mes ta kusa hasi ehersisio no djis pa mi kurpa pero foral pa mi mente, bo ta purba kuida mas tantu ku bo por ta konsiente di ke ta tuma lugá den bo kurpa pero Tambe ta nifiká bo tin ku laga bo espasio a brisí pa bo keda kòrda ku apesar di tur e kosnan ei, bo no tin tur kos den kòntròl i algu por a pasa. I mi ta bisa bo sinseramente ku esei no ta fásil. Ami ta spera pa grasia di Dios e duna mi forsa, pero e no ta fásil. Pero ku forsa di Dios bo ta dil kuné. Tin bia e forsa tabata surprise mi mes mi no ta mi mes ta dje fuerte ayi ta mi mes ta dje fuerte ayi pero ya ku ku bo tin si pasobra bo a a mi ke mens tabata e forsa di Dios no tabata mi forsa mi ta kere sigur sigur ta e forsa di Dios paso humanamente bo mes bai pensa anto ku tur loke medicina ta bisa bo e kone ta blokia bo mente bo tin ku lat los bo tin ku bisa medicina hala un banda un ratu paso mi focus ta riba Dios. Ki Pedro mester hasi si le kier a kana riba awa? Focus! Focus! Anto mi ta kombensí ke. Anto e focus ei. Mi ta kombensí ke spiritu di Dios ta guiando nos den e podcast, so mi tabata pensando over djesé. Anto miéntras mi tabata pens'é mi ta bisa, ok, ta algu ku nos tur tin ku yega ne, mi mes tambe. Dòkter ta bira menshoné Pedro. Pedro ta tuma òf e disipelnan ta tuma nota, Hesus ta kana riba awa. Awa den Bijbel ta nifiká bibia tribulashon. Tribulashon ku ta bini den forma di malesa òf diferente otro kos. Hesus ta kanando riba e awa. Pedro ta bis'é, Señor, si ta abo, laga bo, laga mi bini serka bo. Hesus ta bis'é, Bini numa, un komando hopi dirèkt. Bini, bini numa ta nifiká, Ba bisa bo ku bin serka mi, kan na bin serka mi. Despues bo mester keda di focus. Abo sa unda mi ta. Ora el a pèrdè focus, el a sinka. Paso si mal mintera, el a duna poko stap. El a, sigur, Ora su sigur. wowo tabata Ora e dirigí tabata na Jesus, kanando, sí. el a duna par i stap. Sigur. Ora el a baha su kabes, e ora ei, ya. I e palabra ta bisa tambe, ora ku el a Bo kita bo mira focus. e Ola grandi, etcetera. El a laga cosnan daaromheen. El a wordo influensha pa e factornan rondó a kita su bista. Anto e ora el a cuminsa sing. Anto e ora pa nos por rinca loke doctor a bisa na multiple ocasion laga los, baña keda e cuadro aki. Laga los den e experiencia di dokter tabata nifica keda di focus. Kita tur bo sabi ya bo conocemento medico. Pero e cosa di ta Dios bo por haci'e. Kita tur di loke bo a studia durante ocho aña y con bo experiencia di binti pico aña, awor que mi ta besi trinta y cinco aña mas di caba ta trahando, kende tempo ey zeg maar trinta y algo aña caba. Pero, pero. Bo tin ku kita fe nan? Hala kita. Yes. Anto pa bo wowo ta dirigí riba Dios so. Di focus. Ke bai ora pa un hende ku lo puntra su mes oit un bia den bida, kon mi ta hasi laga lòs? Anto e ta nifiká focus. Anto e focus ei outomátikamente tin ku enserá. Kita bo mes for di loke nan bo sa. Kita bo mes. Bo sa mi orashon ta. Huntu ku esun di Hesus mi ta konfia den bo. Mi orashon ta, Señor, siña nos fokus. Pasobra hopi hende no ta di fokus. Hopi di hende no ta di fokus, nan a bis'é mihó dje manera ku hopi hende no ta di fokus riba loke realmente ta importante. Hopi di nos ta di fokus, anto mi bisa nos e ta inkluí mi tambe. Hopi di nos ta di focus riba cosnan menos importante, anto e ora e palabra laga los cu nos ta conecta tambe cu focus mester encera focus riba loke realmente ta importante. Doctor Leila ta bisa nos awe. Focus riba Hesus, no depende riba bo conocementu, riba bo sabiduria, riba bo experiencia, bo profesionalismo, incluso e echo cu bo a cuida ba purba preveni ora cu e momento real yega, pone esey na un banda anto focus. Pesey e The Journey aki su. Episode di awe e palabra ku ta keda marká pa nos ta focus. Manera mi yu homber i mi kasá tabata di focus. Leila ta bira bon. Obe bon. E ta un focus. Mi yu muhé ta mas emocional pero awor aki si e ta di focus. Tur loke pasa ku mama ta pasobra Dios ke pe pasa ku mama. Sigur sigur. Adresi ta bunita. Paso e a coste paso ya e ta ña parti emocional mescos cu ami mi casa cu mi yu homber nan ta mane manti mas pero nan a eahj bisa mane mi yu homber mama ta di malu mama ta malu Esa cu di focus malu bon ciencia ciencia ta un don di Dios pero no ta nifica cu ora bo tin e don di ciencia bo no mester di Dios al paso ora cu contrario ciencia cay afo ta Dios mes. ta kaya den. Ander p'esei nos tiempo keda di focus. Dokter hopi hopi danki pa asepta e invitashon aki, danki pa share ku nos, danki pa laga nos mira ku apesar di ta un profeshonal, apesar di tin e don di siensia ku bo tambe mester a konfia den Dios i ku bo ehèmpel sirbi pa nos tur keda di focus riba loke ta importante. Anto e focus aki mester keda riba Hesus semper. Amen. Stay focus. Focus.